Ɣas, ma llan ibennayen yettḥessisen i dagi, awal-agi fell-awen, llan diɣen tilawin i bennun igerwajen s talleɣt, tiyeḍ i ttɛawanen irgazen-nsen s usleɣ ixxamen, awal-agi fell-akent. Lxatima, ila awal fell-nneɣ akk, lxaṭer nella akk d ibennayen i lxert. Yettwakteb deg wawal Rebbi, Bennut iman-nwen ɣef lsas n laman. Abennay yesɛan lsas yeqwan ur yettagad ara zelzla lqaɛa. Akken i lmumen yesɛan laman iṣeḥḥan deg wul-is ur yettagad ara ddunit i s-d-izzin. Abennay yeḥwaǧ aman i lxedma-s, mebla aman lecɣal-is ur ineffeɛ ara. Ad ixelleḍ ssiman s waman, ula d aners d lǧebs. Ad isbezg ula d lyajuṛ d idɣaɣen n uxxam s waman di lweqt uzɣal, iwakken ur ittban ara gar-asen ucqiq ara yerren lbenni-nni s yiɛefsawen ar texṣart. Lmumen ibennun i laxert yeḥwaǧ aman d taẓalit iwakken ara tili lmɛacra gar-as d Ṛebbi, gar-as d watmaten-is. Win armi sbezgen tikli-ines waman taẓallit d tidet, ur ittengugu ara di lweqt ujerreb. Acu ara yernu ubnay iwakken ara igerrez lebni-ines? Isefk-as aqermud, law d lǧebs, law d waṭas n leḥwayeǧ nniḍen. Ad iselleɣ leḥyuḍ s lǧebs iwakken ara neqqin I nekk-n nezmer ad nessemtitel abennay iselɣen axxam-is ɣer bunadem ittuẓumen, alaxaṭer win ittuẓumen s ṣṣeḥ akken ibɣa Ṛebbi, iḥerrem iman-is ɣef ccehwat n dir ilan deg wul-is, ccehwat isxesren ṭṭbiɛa-ines, ittqellib zdat Ṛebbi abrid ineqqan deg Ṭṭurat d Yinǧil. Nqar belli llan aṭas n lenbiya d lqaḍisiyen n zik yuẓẓamen, akken ad tt-yuẓumen aṭas n lmumnin tidet ass-agi, mačči ala xaṭer d lɛada n tmurt ad sɛeddin ccehar kamel akkenni, lameɛna ala xaṭer di lweqt-nni mi ttuẓumen bɣan ad qerben ɣer Rebbi. Ilaq-as i mkul yiwen ad imeyyez wul-is, ad ifhem acuɣef i yettuẓum. Win iselɣen axxam-is, ur itekkes ara i lwessex-nni ilan ɣef leḥyuḍ. Seddaw leǧebs, seddaw uslaɣ, mazal tineqqidin-nni i yesxesren ṣṣifa n leḥyuḍ. Akken i bunadem ittuẓumen, ur izmir ara ass n Remḍan ad isef wul-is. Ṛebbi ittwali seddaw uslaɣ-nni lḥasanat. D netta kan ay d abennay ameqran izemren ad iheggi ulawen-nneɣ i laxert, D netta kan izemren ad ikkes ddnub i aɣ-isxesren. Iyyaw ihi ad nmeyyez ddeɛwa-agi tura a lxaṭer imi tettuẓumem kunwi lweqt-agi awal-agi ad isɛu aṭas lmeɛna fell-awen. Llan ilemẓiyen i aɣ-yessutren ma yelzem-asen ad uẓumen, ma d lebɣi Ṛebbi neɣ d lɛadda n tmurt kan. Akken i d-nniɣ seglina, yelzem-as i mkul yiwen ad imyiz wul-is ad ifhem acu ɣef i yettuẓum. Ma tettuẓumeḍ ala xaṭer tettagadeḍ lǧiran, ayagi ur ineffeɛ ara. Ma tettuẓumeḍ ala xaṭer akken i ay xeddmen medden akk lweqt-agi, Ayagi ur yenfeɛ ara. Yessefk asmk ul yiwen ad imeyiz wul-is. Ṛebbi i aɣ-iḥemmlen yebɣa ala lxir-nneɣ. Netta yebɣa ulawen-nneɣ mačči d iɛebḍan-nneɣ. Deg wawal Ṛebbi wid i uẓamen zik xedmen-t i kra n lweqt, yemken i kra n swayeɛ neɣ i yiwen wass, i wakken ara fken iman-nsen i taẓalit, ad qelben ixemmimen-nsen d ulawen-nsen seg ddunit ɣer Ṛebbi. Llan wid ittuẓumen a lxaṭer ndmen ɣef kra n ddnub i ten-iɣelben. Ṭalben lɛafwa n Ṛebbi la akked tazmert-is ad ddun di lemɛaceṛa yid-s s yefsawen. Mačči d Remḍan-nni i ten-ikksen ddnub. D Ṛebbi weḥd-s i izemren i wannect-agi mi ara itub bnadem. Yelzem-as i win ittuẓumen ad yesɛu laman n tidet deg wul-is,

Amek ay tettuẓumem kunwi? Acu ɣef ay tettuẓumem? Si lfejer armi d lmeɣreb kul ass i ccehṛ meṛṛa tettɣimam mebla lqut, mebla tissit, ama d asemmiḍ, ama d aẓɣal. Lǧetta ay aɣ-d-yefka Ṛebbi, tennum lqanun i d-yessers Ṛebbi i lxir d ṣṣeḥḥa-nnes. i wakken ara tṣeḥḥi ara teǧhed lǧetta n bunadem i lxedma ilzem-as i bunadem-nni ad yečč ad isu sin neɣ tlata iberdan i wass win ittuẓumen yumayen fiḥel ur t-yuɣ wara lameɛna win iḥermen iman-is ɣef lqut i tlatin wussan ad helken leɛḍam-is lbeɛda mi ara yaɣli remḍan deg ssmayem am useggas-agi lweqt-agi mi caḍen leɛḍam n bunadem Ɛni d lebɣi n Ṛebbi ad yesɛettibat ddunit akka agni? Ur ḥsiɣ ara. Alxaṭer lewqat-nni ur tetten ara, ur tessen ara ulwan n leɛḍam-nwen. Deg lweqt-agi ay tettwaɣlebem deg ujerreb. Ɛni mačči deg Remḍan i izad zzɛaf, alamma tewtem s lbunya s ccum? Ataya lmital. Lmeɛlem ittak-as i uqeddac-is lmus i lxedma. Aqeddac-nni, ma yesseḥfu lmus-nni, ur yezmir ara ad ixdem akken ilaq, dɣa lmeɛlem ur ifreḥ ara. Akken i Ṛebbi i yefka-aɣ lǧetta i wakken ara nqeddec yis i Ṛebbi. Ma nettuẓum, nesneqqas tazmert lǧetta-nni. Ad nettwaɣleb s mkul ṣṣifa n cceṛ. Ani ad ifreḥ Ṛebbi imiren? Ṛebbi yebɣa ad nbennu, mačči ad nessexṣer ayen i aɣ-d-ifka. Deg Remḍan, llan wid iḥermen iman-nsen ɣef lqut d tissit deg wass, ma deg yiḍ tetten bezzaf. Bunadem ixedmen akken i amzun ibna axxam deg wass, isderm-it deg yiḍ. Deg wass mi yettuẓum, iḥazen, deg yiḍ mi ara yeṛwu, ifreḥ. Isamez ul-is zdat Ṛebbi deg wass, isɣer ul-is ɣef Ṛebbi deg yiḍ. Amek ara yeǧǧehhed lmumen ixeddmen akken-nni, amek ara s-yeɛjeb i Ṛebbi? Isefk-as i win ittuẓumen ad iḥrem iman-is ɣef ccehwat n dir, ad yettaxer ɣef ccer. Win ixedɛen gma-s aseggas kamel, ɛni ad yeḥbes deg Remḍan? Win ittnaɣen s lǧar-is, win itebɛen leḥram, win ittawkren, win iregmen, ɛni ad yeḥbes deg Remḍan? Nniɣ-awen deg Remḍan i izad ccer, lxaṭer win illuẓen ur izmir ara ad yeḥkem ɣef iman-is. D yiwen n nnbi n zik i d-yennan, akken ittwakteb deg wawal n Rebbi, Acu ɣef ayen ur tẓam a Rebbi, ur teẓriḍ ara, Acu ɣef nessernes tirwiḥin-nneɣ, ur d-terriḍ ara ddehn-ik? Ɣa iǧaweb yenna-yas Ṛebbi, A lxaṭer ɣef umennuɣ d umqelɛa ay tettuẓumem, alamma tewtem s lbunya d ccum. Ass-nni ur tettuẓumem ara akken d-sellent ṣṣut-nwen yusawen. Ɛni d wagi ay d Remḍan i y-iɛejben, ass deg ara yessernes tarwiḥt-is bunadem? Ataya Remḍan i y-iɛejben, i d-yenna Ṛebbi, Efsi s lslat n ccum, Serreḥ i wid ittuḍelmen, rẓet mkul ṣṣif a uzaglu, ferq aɣrum-ik d wid illuẓen, sekcem s axxam-ik imeɣban mebla aseddari. Ma twalaḍ argaz aɛeryan, ɣum-it, ur reggel ara ɣef lmithal-ik. Dɣa ad tban tafat-ik am lefjer, ḥelwi-nek ad ikker s lemɣawla, lḥeqq-ik ad ilḥu zdat-k. Laɛḍima n Sidi Ṛebbi ad tili d tɛessast-ik n deffir. Tagi n Jil yenna-d Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Ma tettuẓumeḍ, ur ttban ara tḥazneḍ, ama d sin udmawen yessefṣaxen udmawen-nsen i wakken ara mlen i yemdanen ttuẓumen, qqareɣ-ak-d s tidet, ibuḍ-iten Illu ujuṛ-nsen. Lameɛna keččini, mi ara tettuẓumeḍ, ɛeṭṭer aqerruy-ik, ssired udem-ik, i wakken ur tmalleḍ ara i yemdanen tettuẓumeḍ, lameɛna i Ṛebbi i llan deg tuffra. Ṛebbi yettwalin tuffra ak tyer. Kunwi aytmaten d isetma ittḥessisen iḍ-agi, deg ccehr-agi n Remḍan, meyyzet ulawen-nwen ad tfehmem acu ɣef tettuẓumem. Ɛni mačči iwakken ara wenzen ulawen-nwen, iwakken ara teṣfu tikli-nwen? Cfut, Remḍan weḥd-s ur ken-ixdem ula d kra. Ur ttkellet ara i leslak-nwen ɣef Remḍan, lḥasanat, Ala xaṭer mkul yiwen d amednub zdat Ṛebbi, ula d wayen ixeddem ur iṣef ara. Win yesɛan ifassen imesxen, ad isames ayen ara yennal. Ɣef wayagi, ayen ara yexdem umednub yumes s ddnub, ur izmir ara ad iɛejb i Ṛebbi. D lmed n medden akk, ur ttawḍen ara ɣer lɛaḍima n Ṛebbi, ulac aḥeqqi, Ula d yiwen ur ikemmel ɣas yella d lmumen. Ma yebɣa ameɛruf ad iḥader zdat ugellid, ad s-yefk tarzeft, ur t-iqebbel ara ugellid akken yella, armi yeṣfa ameɛruf nni ara iqebbel tarzeft sɣur-s ugellid. Akken i Ṛebbi ur izmir ara ad iqebbel lxir ifassen-nneɣ alamma ṣfan ulawen-nneɣ.

Yettwakteb deg Inǧil, Ma yebna walbeɛḍ ɣef lsas s ddheb, s lfeṭṭa, s idɣaɣen yeɣlayen, s usɣar, s lqurd, s udellas, lecɣel mkul yiwen ad ittwakacef amzun s tmes, ad id-isban wass. Ma nettkel i leslak-nneɣ ɣef lxir ifassen-nneɣ, nettkel ɣef ayen ifennun. Ad t-id-isban wass, lḥisab. Yettwakteb ula yiwen ur yezmir ad isers lsas nniḍen ala win i d-isers Ṛebbi, yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ, win yellan mebla ddnub. Ala fell-as i yezmer ad ittkel bunadem i leslak. Lxaṭer Sidna Ɛisa, win yellan mebla ddnub, Ṛebbi yerra-t ddnub fell-aneɣ, iwakken s yis ara nuɣal d lḥeqq Ṛebbi. Ay gma!

Ceyyeɛ-asen tiktabin baṭel mebla lexlaṣ i wid i aɣ-iketben. Ḥassiset mkul ddurt inuba-agi ass n tlata ɣef leḥdac deg yiḍ, ama deg Fransa ama di Lezzayer. Vent de moyenne de 205 mètres, transvoal Radio Monte Carlo.